Léif Schülerinnen a Schüler an awer och léif Ex-Schülerinnen an Ex-Schüler, Et ass normalerweis net gutt, an enger Ried mam Wieder unzefänken, mee haut musse mer vum Wieder schwätzen, well d'Äerderwäermung ass e reale Problem mat reale Konsequenzen. A mir hu keng Zäit méi. An duerfir ass et ëmsou méi impressionant, dass mir haut zu esou massiv vill haut hei sinn. Mir sinn zu 5.000 Manifestanten haut hei op der Plaz. Léif alleguer, dëst Joer gouf de 27. Juli, Zu Steesel mat 40,8 Grad den absolutten Temperaturrekord fir Lëtzebuerg gebrach. Den 10 ten August gouf et en Tornado, dee vill Haiser zu Käerjeng an zu Péiteng zerstéiert huet. Glécklecherweis a wéi duerch e Wonner ass keemem ëm d'Liewe komm. Och ongewinnt fir Lëtzebuerg, vill Felder a vill Wisen hunn duerch d'Dréchent Feier gefaang. Elo soen der vill, dat war scho fréier esou an et war ëmmer scho waarm am Summer oder et gouf och scho fréier Iwwerschwemmungen. Jo, dat gouf et, mee gouf et dat an där Frequenz? A wat ee fir Lëtzebuerg ka soen, dat gëllt fir d'ganz Welt. Mir wëssen et alleguer, an dat an engem ganz aneren Ausmooss, hei gëtt et ëm d'Existenz vu Millioune vu Leit. Iwwerall op der Welt huelen extrem Wiederevenementer zou. Mir wëssen, datt déi lescht 5 Joer am Weltduerchschnëtt déi wäermste ware vun deene leschten 200. E Beispill vun der Äerderwiermung ass och d'Schmëlze vum Äis um Nordpol. Awer och ekonomesch huet de Klimawandel Konsequenze fir d'Mënschheet. Am krassten gesäit een et am Secteur vun den Assurancen. Hei kann een d'Beispill ginn, datt alleng am Joer 2015 85 Milliarden Doll ausgi sinn, fir Kompensatioune fir d'Schied duerch Evenementer, Wieder. Dat ass 20 Mol méi wéi viru 40 Joer.

Den OGBL steet fir Wäerter wéi Gerechtegkeet, sozial Gerechtegkeet, d'Rechter vun de schaffende Leit, Gesondheet, Sécherheet, gutt Léin, international Solidaritéit, sozial Gerechtegkeet op der ganzer Welt an eng ëmweltgerecht Weltwirtschaft. An all dës Wäerter sinn a Gefor, wa mir d'Klimakris net stoppen. An duerfir steet den OGBL hei. An duerfir ass och d'Plaz vun de Gewerkschaften genau hei, genau elo an och an Zukunft, well nëmmen zesumme kënne mer eppes erreechen. Mir stinn haut hei, fir Klimagerechtegkeet ze kämpfen, fir eng gerecht Transitioun, well mir mussen et fäerdegbréngen, an eng karbonfräi Gesellschaft ze kommen,

Aus all deene Grënn schléisst den OGBL sech den Aktiounen ëm d'Klima un an ënnerstëtzt och d'Ziler vun der Paräisser Konventioun an doriwwer eraus. Wat muss passéieren? Den OGBL fuerdert, datt den Ëmweltschutz muss am Mëttelpunkt vun alle Betriber sinn an alle sozio-ekonomesche Secteuren. Fir datt dat ka geléngen, mussen och d'Leit, déi an deene Secteure schaffen, drop virbereet ginn op dee Klimaschutz, fir datt hir Aarbechtsplazen ofgeséchert kënne ginn, fir datt se weidergebilt ginn an ausgebilt gi fir nei Aarbechtsplazen. A mir wëssen alleguer, datt dat eppes kascht. An duerfir brauche mer eng gerecht Steierpolitik, eng sozial-ökologesch Steierpolitik. Am Moment bezuelen d'Salariéen an verhältnisméisseg vill méi wéi déi grouss Konzerner an hir Aktionären. Dat muss geännert ginn. Gerechtegkeet heescht och, datt jiddereen no senge Moyene mat upeekt. Den ëffentlechen Transport muss gratis sinn an e muss awer och gutt sinn. E muss eng gutt Infrastruktur hunn, e muss organiséiert sinn, e muss esou sinn, datt et ëmmer méi Mënsche méiglech gemaat gëtt, drop ëmzestellen. Et mussen méi ëffentlech Investitiounen gemeet ginn an erneierbar Energien, an Ökotechnologien, a Fuerschung an der Matière.